Pe bawn i'n cynnig arian da i ffrindiau a chydnabod heddi am ddyfalu beth oedd uchelgais i'n blentyn, rwy'n siŵr y cawn i gadw'r arian. Oherwydd pryd hynny, pryd bynnag y gofynnid i fi beth own i am fod wedi tyfu'n fowr, yr ateb oedd, Brenhines. Ac fe glywes mam yn adrodd droeon mod i wedi dweud wrthi hi rhywbryd, pan fydda i'n frenhines, mi frynai ffroc sidan las i chi. A lle mod i'n synhwyro mor brin oedd arian gatre a bod gan y frenhines ddigonedd ohono. Mae'n bosib hefyd mod i'n gwrthryfela yn erbyn y dillad tywyll a wisgai mam bob amser fel eraill o'i hoed yn yr ardal pryd hynny, ond bod y frenhines yn edrych yn grand iawn a lliwgar yn ei lluniau. Wn i ddim. Ond fe wn mod i wedi colli'r ffordd rhywle. Ches i mo yn y mudiad, ond fe es mor bell a bod yn un o weision neu mawrhydi am ran helaeth o'm mhywyd. Mae'n siŵr mae un o'r resymau pam na ches i'n ymuniad oedd i fi dreulio cymaint o amser gyda phob math o fudiadau Cymraeg, mewn cyrsiau, cynadleddau, pwyllgorau, ysgolion haf, nosweithie llawen, steddfodau ac yn y blaen, a phrin fod y llwybrau yna yn arwain at orsedd Prydain Fawr. Ro'n i'n un o un ar ddeg o blant ar fferm fach fynyddig Cae Tudur yn ardal Blaencarron, rhyw dair milltir o Dregaron. Peth cyffredin oedd teuluoedd mawr pryd hynny, deg, deuddeg, a phedwar ar ddeg o blant mewn un bwthyn bach, hen dŷ unos uwch lawn tŷ ni. Mewn amser pan wneud popeth a dwylo ar y fferm ac yn y tŷ, roedd nifer y dwylo yn help mawr, ac ysgol a chapel a chymdeithas ar ei mantes hefyd. Rwy wedi ceisio dyfalu droeon sut yn y byd y gallodd yn rhieni ni ddod i ben a rhoi digon o fwyd a dillad i'r plant i gyd heb sôn am ddim mwy, ond dyna fe, roedden nhw'n tyfu popeth bron, byth yn prynu'r hyn y gellid ei godi ar y tir neu fagu mewn twlc a beudy a ffald. Dim ond pethau fel te a siwgwr, halen a reis a chrens fydden ni'n eu prynu, a hynny ag arian yr wyau y bydden ni'n eu cario i'r dre mewn basged fraich fawr drom a chael dime am hynny, gan Martha Pwll Swyddog, wraig oedd yn eu casglu. Pob tamed y fwyd yn cael ei wneud gartre, yn bara cymysg a chacen yn y ffwrn wal, rwy'n clywed nawr wres y tu adeg grasu ac arogle hyfryd y torthe ffres. Neu caws a menyn, a'n brychen ni'n wiw gyda'r corddi di ddiwedd. Does ryfedd fod pobl yn credu fod, fod hufen wedi ribo Gan ei fod e mor hir yn torri, fe fydde gyda ni ddigon o ffrwythau a darten a thwmplen, rhwng falen yr ardd, y coed eirin o gylch y tŷ, eirin pêr a rhai surber, llestedion bach ar y cloddiau, afan gochion a mwyar duon, a llygeiron ar wain, a bita rhai nes bod yn cegen i bob lliw. Pob pilyn o ddillad yn cael ei wneud gatre, a dynes o'r ardal yn dod am ddyddiau i newid pethau'r plant hŷn i'r plant iau. Brethyn o wlân yn defaid ni yn siwtiau parabis. Blancedi a charthenni o'r gwlân yn glyd ar ein gwelyau, a nifer o wehyddion a ffatrïoedd gwlân yn Nhregaron, ac un hefyd yn ein cwm ni. Er bod y bywyd yn brin a chaled, ro'n ni'n ddigon o blant ar yr aelwyd i gael hwyl gyda'n gilydd. Charwn i ddim bod yn unig blentyn ar fferm anghysbell bryd hynny. Ond ro'n ni'n gymdeithas gyfan yn gorfod creu ein difrwch yn hunain gan nad oedd dim byd parod ar ein cyfer. Trwy lwc fe gawson ni fam a thad wedi eu donio'n helaeth i'n helpu i greu diddanwch. Dynes rhyfeddol oedd Mam. Fe ddaeth y teulu i fyw i'r fferm agosa at gae tudur o gefn gar pont Trydfendiged wedi iddyn nhw gael eu troi allan am fentro pleidleisio yn erbyn y Tori o feistr tir yr Arglwydd Lisburn. Dyna sut y cwrddodd i a nhad a phriodi pan oedd y ddau yn ugain oed. Weles i erioed fam gu na thad cu o'r naill ochr na'r llall. Yng nghof cynta i oedd am frawd a chwaer ei mam, y ddau'n ddu briod yn Glanrawon Ucha, ac fe fyddwn ni'n mynd yno yn aml i chwalu a darllen y pentwr drysorfa fach a gadw ei modryb Jên ar y llofft. Fe fuodd hanner brawd ei mam, Morgan Ifans, yn weinidog yn Nhregaron am yn agos i ddeugain mlynedd. Dyn tal urddasol, patriarchaidd ei olwg, yn gwisgo het silc a ffroc côt ar y Sul. Wedi bod am gyfnod yn Ysgol Ramadeg Ystradfeurig ac yng Ngholeg Trefeca, ac yn cael ei gydnabod gan y Prifathro Thomas Charles Edwards fel ieithydd da mewn Hebraeg, Groeg a Lladin. Fe glywais lawer am ei ddylanwad mawr yn y lle, nid yn gymaint fel bregethwr, roedd e'n ddigon sych a dweud y gwir, ond fel personoliaeth. Fe alleu â cau tafarn iddyn nhw, dim ond cerdded i mewn ac edrych heb ddweud gair. Pawb yn rhoi peint lawr ac allan fel llygod. Ond yn ôl â fi at Aelwyd Cadudur. Fe allai'n gweld ni nawr yn nose'r gaea twr ohonon ni'n eistedd o flaen tân mawn ar lawr o dan hen fantell simne agored. Nhad falle'n plethu lip Basged wiel i gario bwyd i'r anifeilied neu ddawn at y tŷ, neu'n gwneud ffyn, a hynny'n grefftus ryfeddol. Rhai o'r bechgyn yn naddu llwy bren neu ledwed a chyllell gam. Roedd gwobre am lle felly yn Steddfodau'r Cylch. Mam yn gwneud gwaesanne, a blaen un o'r gweill yn sownd yn y wain a Mandy Ffedog i gyda llaw fe weles i un wraig yn yr ardal yn gwy ar gefen ceffyl wrth fynd lan i'r mynydd i godi mawn. Ni ne blant yn gwneud teganau o ddefnyddiau cyffredin. Dau dwl o hen rilen wedi thorri a'i naddu'n big, dyna'n henw ni ar y top. Gwneud whisl o bren collen, a chwip a ratl o frwyn. A thrwy'r cyfan, mam o'i stôr gyfoethog o hen rigymau, chwedlau, posau a diarhebion yn twlu mas ambell bos. Am y cyntaf i ŵeud, beth yw'r tŷ bach Tŷ Chornel? Tân yn ei ganol, drws yn ei gornel, dianfer rwt.

Am y cyntaf i sillafu llanfer pwll gwyngyll fyny. Ella en efa i ar pwy well ag gwe yn ege ella geg er i echu o er yn di ar o byw ella llai yn di es di elio i o'r gwmlaen. Neu ddweud y wyddor teg yn ôl yn Saesneg wrth gwrs. ZYXWVUTS ar CPA yn ymwelca GHGF i DCBA. Dro arall, pwy all enwi fwyaf o bobl o'r Beibl a dim ond tair llythyren yn ei henw? Adda, Ifa, Lot, Noa, Sem, Cam, Dan, Gad, Eli, Job, Ruth, ac yn y blaen. Pos o almanec y milodd o hwnna. A dyna oedd y Beibl i mi. Llyfr diddorol i hwylo am atebion i dasgau fel yna. Falle bydde mam yn dweud, croes yw ti a chroes yw denw. A dyna'r un afon fach oedd yn rhedeg drwy'r cwm. Ninni am y cynta i orffen y pennill. Croes yw ti a chroes yw dy enw, croes a fyddi hyd dy farw. O holl afonydd y byd yma, afon Croes yw'r afon groesa. Mae rhai'n gweud, meddai mam, mai Williams fan dy Celyn ganodd hwnna wrtho dros y mynydd o Lanwrtyd, heibio ein tŷ ni ar ei ffordd i'r cymyn mawr yn Llangeitho. Ac fe fyddai'n cynnal cwrdd gweddi hefyd yn Nantylles, a phregethid â'n hen dderwen fawr Tanrallt, doi ffermdy yn yr ardal. Wedyn mi fyddai'n yn ragwyddol yn dysgu ar ein cof at y Sul yn y capel bach. Roedd mam, y degwr a chymyn, roedd rhain yn cael eu hadrodd bob sgol Sul, er pwysleisiadau rhyfedda. A Duw a lefarodd yr holl eiriau hyn gan ddywedyd, my fi yw yr arglwydd dy ddiw, gan y blaen. Dysgu'r maes llafur at yr arholiad sirol ac ennill pentwr o stiffigets ac ambell wobr. Dysgu adnod a phennod gyfan weithiau at y sied, dysgu pwnc at gymanfa ysgolion, dysgu darnau o hadrodd yn y steddfodau oedd yn britho'r ardaloedd bryd hynny. Mam fydden yn dysgu ni adrodd, Ac yn gympus oedd hi ar y gwaith, yn cael i ni ddeall a gweld a theimlo darn, a'i ddweud heb ddim o'r stunts ysteddfodol oedd yn y ffasiwn ar y pryd. Ro'n i'n ennill lled gyson ar adrodd a hefyd ar ganu. Nhad fydde'n dysgu ni ganu, a weles i neb wedi feddiannu'n llwyrach ar nwyd a niffodd am ganu a dysgu eraill i wneud. Cymeriad gwahanol iawn i Mam. Yn gwyll grac yn tanno fel machen. Yn diamynedd hollol os na chai ganu ysgaf nwyfus bywiog. Roedd ei gluste'n berffeth, a'i redd y gerddorol yn sicr. Rhaid taro nad un ar ei ganol, medda fe, nid rhyw lusgo a diodre. Roedd y wynfe leia mas o diwn yn dân ar ei grôn e. Fe oedd codwr canu yn y capel bach, di-organ, taro'i bitchfork ar gefn y sedd, ei rhoi wrth ei glust, a thrawsgyweirio fel yr awel yn ôl y gofyn. Yna canu a'i holl galon a'i gorff, mewn llais tenor melodaidd. Ysgol gân bob nos Sul, ynteu'n dysgu ni ddarllen sol ffa, cyn darllen dim arall bron. Rhywbeth rhwng dou emyn oedd y darllen a'r weddi a'r bregeth iddo fe. Ble yn y byd y cath yn nhad i ddawn gerddorol wn i ddim, a beth allse fod wedi digwydd iddo pe cawse fe hyfforddiant? Roedd e'n dipyn o thrylith yn ei lain. Dim ond un aelod y deulu nhad rwy'n ei gofio, hanner brawd iddo, newydd Dafydd o Langymmarch, Porthmon ar raddfa fowr ac un pur lewyrchus. Mae Doctor Richard Phillips yn sôn amdano ar ddechrau ei lyfr Ar gefn fy ngheffyl. Ef dde nhad a rhai o'm mrodyr ar dro yn arfer cerdded defaid draw iddo o Dregaron dros Fwlch Rhamantus Abergwesin i ffeirio ei yn Biwla, Bilth, a Brecon. Rhywes i'r iod mo'r enwe Cymraeg ar y ddau le ola gyda nhw. Fe fydden i wrth yn bodd yn cael mynd i aros am dro ar ffarm Newy'r Dafydd, Poetyn, Llangamarch. Roedd e'n berson hoffus rhadlon iawn ac yn un enbyd am brofocio a thynnu coes. Ar yr aelwyd gartref fe fydde nhad yn ein dysgu ni ganu ar ein penne ein hunain ar gyfer cystadlu mewn steddfode. Darnau o sŵn y Jiwbilî, pethe fel gawn ni gwrdd tu draw i'r afon, tyn am y lan, dewch adre fy nhad, can yn perthyn i'r mudiad dirwestol. Ac mae stori am hon, y chwaer hynna oedd yn gallu canu'n dda mewn steddfod yn Llangeitho, yn nerfyn ar i'r tad ddod adre o'r dafarn. Y tân wedi diffodd yr aelwyd yn oer a mamu a'i llygaid yn llu, yna rapêl galonrwyigol yn y cydgan, Fy nhad! Fy nhad! Fy nhad! Dewch adre! Dewch adre! Fy nhad! A rhyw ddyn oedd wedi cael un bach dros ben yn y cefen yn ffili dal ac yn gweiddi mas, Os na ddaw e adre nawr mae'r diawl ynddo fe. Wel, nid dim ond canu unigol, ond pedwarawd hefyd ar yr aelwyd, o, o rai hi na fi, a hwnnw bron a bod yn ddi-guro. Y bwthyn ar y bryn, tiwydd os bethywr fy nghalon, bedd y dyn tylawd, dyna'r math o ddarnau. Ella i weld Doctor Hopkin Ifans nawr yn un o steddfodau blynyddol Sbyty Ystwyth yn rhoi bensil lawr ac yn edrych â gwên ar ei wyneb ar yn pedwarawd ni yn canu Bedd y Dyn Tylawd, a hynny rhwng tri a phedwar o'r gloch y bore. Fe dan ni wythawd hefyd o'r teulu ar un cyfnod, a rhwng bod y lleisiau'n un nasio'n naturiol a bod nhad yn yn ysgyblu ni fore prynhawn a hwyr, nid ar whare bach y gellid curo'r wythawd chwaith. Cyn dyddiau'r ffermio mecanyddol heddi sydd wedi gwneud pobl mor annibynnol ar ei gilydd, roedd pob ffermwr yn helpu'r naill y llall, yn arbennig ar adegau fel nodi, dipio, cneifio, defaid, cynhaea gwair a llafur a mawn, lladd moch a phlifio gwydde. Fe allai glywed nawr sŵn cyfarth y cŵn a brefiadau'r defaid a lleisiau'r dynion yn gweddu hwy ha ar ddwrnod cneifio, a chofio blas bendigedig y pwdin reis gyda'i resns a'i gyrrens wedi bod yn y ffwrn wal dros nos. Cael te mas ar y cae yn arogl y gwair ffresh oedd peth mawr ac yn heia gwair, a reid yn y gumbo wag nôl o Rydlan. Oedden ni'n cario tarten boeth mewn basged lan i'r mynydd adeg lladd mawn ac istedd yno wrth y pwll i fwyta ac yna i wylio'r dynion yn lladd y mawn neu'n eu troi i sychu neu'n eu gwneud yn das. Roedd yn gas gen i ddiwrnod lladd mochyn, ef ddim yn rhedeg ymhell a mysedd yn 'y nghlustie, rhag clywed sŵn to'r calonnus, ond rhaid cyfadde mod i'n dwli ar y sbariff a'r cig mân, fel ar y giblets ar ôl y drychineb o ladd gwydde at y Nadolig. Ar wahân i achlysuron arbennig fel hyn, anaml y bydden ni heb ryw gymydog yn galw ar ôl gorffen gwaith y dydd. Doedd dim difrwch parod i'w cadw yn y tŷ fel heddi, na cheir i fynd â nhw o'u cartrefi i'r dre, felly galwynhau ei gilydd fydde arfer y dynion, ac wedi diysbyddu'r tywydd, testun pwysig i ffermwyr, a sôn am y gwaith, bydde'r siarad wedyn yn troi at yr ardal, at hanes teuluoedd a phobl, sôn am gymeriade diddorol a roedd digon o rheiny ym Mlaencaron, eu dywediade, a'u ffraithebion a'u hynodrwydd. Roedd yn y Cwm Dri chymeriad arbennig oedd yn sefyll allan, yn destun balchder ac edmygedd i ni. Isgarn, bardd gwlad yn byw ar ei ben ei hunan lan ar ochre'r garn gron. Fe ddwedodd wrtha i rywdro fod cerdd daddo John Morris Jones yn darllen fel nofel. Fe gyhoeddwyd cyfrol fach o'i waith yn y mesurau caeth a rhydd dan y teitl Caniadau Isgarn ar ôl ei farw, gyda rhagair gan TH Parry Williams ac SM Powell. Gan fod y ffordd adre'n pasio heibion tŷ ni fe fydde'n galw bob amser ac yn aros tan oriau mân y bore i drafod llenyddiaeth bob yn ail a hanes yr ardal. Yr ail un oedd y diwinydd praff Lewis Ifans, Cangraig. Wedi darllen rhai o weithiau Karl Barth, Cyn i Amber Spriggan y bregethwr clywed ei enw e, bo neddwr naturiol yn siarad yn iaith goeth y gwerinwr diwylliedig. A'r trydydd yn areithiwr ac adroddwr a storiwr dawnus, David Jones, Glanrafon, aml ei wobrau mewn steddfod, a'i lefaru yn bleser i'w glywed. Weithiau fe fydde nifer o fechgyn ifenc y fro yn galw gyda'i gilydd, ac wedyn fe ai'n chwarae rings neu ddraffts neu gardiau am oriau. Baned o de a llawen chwedl cyn troedi â thre. Ardal gymdogol, glos, lawen i chymdeithas, fel na, dyna'r Blaencaron sydd yn 'y nghof i. Y capel oedd canolfan yn cymdeithas ni tu fas i'r cartre a reilwyd. Yno bydden ni'n mynd yn gyson a chwbwl ddi-gwestiwn, dair gwaith y Sul a dwywaith yr wythnos. Fe ddylien ni ddim ambido mynd. Ac wrth gwrs, doedd dim croesi rhieni yn ein hanes ni. Dyna'n cymdeithas ni, ac fe geson ni'n harfer i wneud ein rhan ynddi i'w chadw hi'n fyw a difyr. Fe fydden ni'n cael blas ar weld ambell bregethwr, rhai o gewri'r cyfnod, y rhai fydde'n actio'n fyw ag wyneb a llais ag ystum, a rhan o'n chwarae ni fydde efelychu ambell un ohonyn nhw. Un gystadleuaeth gyson rwy'n gofio wrth chwarae Steddfod, fydde cidio mewn llyfrau mne, Esgus sgrifennu arno a bys a dweud mor debyg ag yn bosib i William Jones Treforys, Beware of imitation. Roedd yr ysgol bob dydd yn agos i ni ac fe es i iddi yn dair oed gyda rhai hun. Sgol fach un athrawes, gwraig weddw o Aberdare, yn siarad dim ond Saesneg yn yr ysgol, mewn ardal gwbl uniaith Gymraeg. Fe siaradai Gymraeg â ni ar ddydd Sul. Ychydig iawn wy'n gofio am yr ysgol, roedd hi mor llwyr tu fas i fywyd yr ardal. Un peth sydd wedi aros yw ymweliad blynyddol Inspector Tomos o Aberystwyth, David Tomos OBE, wedyn. A phob amser wedi edrych ar y llyfrau fe fyddai'n gofyn inni ganu. Nawr, oedd gan Misus Edwards druan fawr o glem ar ganu, a doedd na ddim piano i helpu. Dwy gan wi'n i gofio o'r ysgol, The Minstrel Boy to the War is Gone a 'Tis the Last Rose of Summer. Rhyfedd y cofnadwy oedd y canu, credwch fi. Yna, fe fyddwn ni'n cael do mas i ganu ar ymhen yn hunan a chael cino gan y sbector. Ond whare teg i'r ysgol fistress, roedd hi'n gallu dysgu rhifo a darllen ac ysgrifennu yn Saesneg ac fe wnaeth hynny'n ddigon da i fi fedru paso'r scholarship i fynd i County School Tregaron Tap Un. A rwy'n deall mai fi oedd y cyntaf o'r ysgol i wneud y fath orchest. Fe allai gofio'n fyw iawn fynd tua'r county y diwrnod cyntaf a gofidio nghalon wrth feddwl shwt yn y byd mawr ro'n i'n mynd i siarad Saesneg, er mai dyna'n unig y glywswn i yn yr ysgol fach o dair hyd un ar ddeg oed. Ond clywed fydden ni, nid siarad. Rhyw yes and no a please go out o Saesneg oedd gen i ar ôl yr wyth mlynedd. Yr unig ffordd o fynd i Dregaron oedd cerdded y tair milltir nôl a blaen bob dydd. Wel, rhedeg lawr yn y bore gyda thipyn o oriw weired, a cherdded nôl ddiwedd y prynhawn. A chan oedd gen i ddim cwmni, fe ddewisis ffordd i ddifyrru'r daith. Dysgu darnau o farddoniaeth ar 'y nghof, a mesur faint o ddarn fyddai'n mynd â fi wedyn o ludiart i ludiart. Barddoniaeth Saesneg oedd 'y nhofter i ar y pryd hynny. Fe ddysges beth yw mredd o waith Keats a Shelley, Coleridge a Wordsworth o'r Golden Treasury, a maen nhw'n aros ar 'y nghof i o hyd. Pan fydda i'n gweld yr ysgolion cyfun enfawr heddi, alla i'm llai na meddwl am Gownty School, Tregaron. Dim ond rhyw 130 i gyd o'n i, a phob athro'n gorfod dysgu sawl pwnc. Wrth gwrs, yn ôl safonau goleuedig heddi, all se ysgol fel 'na ddim rhoi addysg dda. Y prif athro oedd Mister GT Lewis, MA, dosbarth cynta, Tripos, Mathemateg, Caergrawnt, un o'r teip gore o ysgol feistri cynnar, disgyblwr tan gamp, ac athro Mathemateg heb 'i ail. Miss John oedd yn dysgu Lladin a Ffrangeg. Un fychan fach yn siarad a cherdded yn fân ac yn fuan yn drefen a chydwybod i gyd. Ond yr athro a dyweodd yr argraff ddyfnaodd ddigon ar bawb fyd â ni ofal oedd SM Powell, brodor o Ryd Lewis, o'r un ras â Charadog Ifans ac yn llinach Henry Richards. Nawr roedd Mister Powell o leia hanner can mlynedd o flaen i oes fel athro. Yn y cyfnod cynnar 'na, Ac mewn county school, roedd e'n cyfannu dri phwnc, Cymraeg, Saesneg a hanes, yn gwreiddio'r cyfan yn hanes a chwedlau a thraddodiadau'r fro. Doedd dim llawer na wydden ni am Sarn Helen, y darn o ffordd Rufeinig ger Llanio, am Abaty Ystrad Fflur a Dafydd ap Gwilym, am Edward Richard ei ysgol glasurol enwog yn Ystrad Meurig a'i fesur persain y tri thrawiad. Un o'r penillion cyntaf ddysgson ni gyda Mister Powell oedd, mae'n bwrw nghwm berwyn a'r cysgod yn estyn, gwna heno fy mwthyn yn derfyn dy daith. Cei fara a chawl erfyn iachusol a chosyn a menyn o'r enwyn ar unwaith. Yna ieuan byrdydd hir o ledrod a'i englynion i lys ifo'r haul, draen ac ysgall, mall a'i medd, mi eri lle bu mawredd. A hen rigwm fel Llanddewi brefi fraith, lle brefodd yr ych naw gwaith, nes hollti craig a foelast. Yna'r traddodiadau am Ddewi Sant a llyfr yr ancr. Y tyrri lan geitho i'r cymun mawr gan Daniel Roland, Twm Sion Cati a'i anturiaethau, ac wrth gwrs, yr arwr ar ein sgwâr, Henry Richard. Ac wedi'r clywed a'r gweld, ni sgrifennu composition, ond troi'r stwff yn faled, neu'n olygfa ddramatig a'i hactio. Pan fydde'r cynnyrch yn bur lipa, sylw arferol Mister Powell oedd, Mae'n well i chi wneud hynna na thorri ffenestri. Rhaid i fod e'n gweld mhell mlaen i'r dyddiau pan mae perygl yn bod mwy o ddinistrion nag y greu. Nid am ŵen oedd bod dramawyr fel Kitchener Davies a Matthew Williams wedi codi o'r ysgol fach na, a llenor a hanesydd fel Ambrose Bebb, a storïwr a nofelydd fel Tommy Wis Jones, ac ysgolhaig o faintiolig Gruffydd John Williams. Mae gen i lun grŵp o ddisgyblion County School Tregar yn oedd yng Ngholeg Aberystwyth yr un adeg ar ddiwedd y rhyfel byd cynta wedi i'r bechgyn ddod nôl. Mae un ar ddeg ar hugen ohonon ni yn y grŵp. Pan glywa i bobl heddi'n traethu ar faint ysgolion, alla i ddim llai na chofio am Gownty Sgŵl Tregaron a'i 130 o ddisgyblion. Mae un dyddiad arbennig o'r cyfnod hwn sydd wedi serio ar fy nghof i, Awst, Pedwerydd, 1914. Ar y diwrnod tyngedfennol hwn roedd steddfod fawr yn Nhregaron, rhyw semi-national o beth, mewn marci ar Gae Talbot, yn agos i dŷ fy wyrth Morgan Ifans. Aeth y newydd drwy'r lle bore fod rhai o'r core yn ffili dod, y gore mawr. Fod rhyfel wedi torri mas, ond fe lwyddodd ambell un i gyrraedd a threorci yn ei plith. Darn praw i'r core mawr oedd efe a ddaw, ac roedd i clywed nhw yn awyrgylch arbennig y diwrnod arbennig yma yn canu Efe a ddaw fe gryna'r byd fynyddoedd cuddiwch cuddiwch ni yn peri dychryn a braw i fi, a rhyw deimlad fod diwedd y byd ar ddod. Ond fe ddaeth y rhyfel yna dipyn yn nes ato ni fel teulu pan gollodd un o'm mrodyr ei fywyd ar long Danfor ar Fawrth y cynta, Dydd Gŵyl Dewi 191 chwech. A gwaeth o lawer na hynny, pan ddaeth brawd arall o'r fyddin a'i nerfau yn yfflon a'i fywyd wedi ei ddrysu. Fe heneiddiodd fy mam lawer yn ystod y dyddiau blin yna, a dyna'r tro cyntaf i fi sylweddoli y gall byw fod weithiau yn fwy creulon na marw. Mi fues i mor lwcus â chael mynd o Dregaron i Goleg Aberystwyth. Wn i ddim faint o aberth a olygodd hyn i'm rhieni pryd ni ceiniog heb y grantiau a hael heddiw. Rwy'n ofni meddwl faint o ymdrech wnaethon nhw, na faint fu aberth gweddill y teulu, ryw ni lawer am gael y dyddiau yna nôl. Saesneg oedd fy newis bwnc i ar gyfer gradd anrhydedd, ond chafodd y cwrs na'r darlithwyr ddim effaith arhosol arna i o gwbl. Stori wahanol iawn oedd hi gyda'r Gymraeg o dan Ti Gwyn Jones a TH Parry Williams, dau gafodd lanwad di-fesur arna i. Yn wir, dyna fan cychwyn fy niddordeb i yn fy iaith fy hunan. Trwy ryfedd wyrth fe ges i fynd nôl i wneud anrhydedd yn Gymraeg wedi graddio yn Saesneg a dyna newid cyfeiriad ym mywyd i. Dwi wedi meddwl droeon Beth pe bawn i wedi gadael y coleg gyda dim ond anrhydedd Saesneg? Mwy na thebyg y byddwn i wedi treulio fy oes yn dysgu Saesneg yng Nghymru neu yn Lloegr, ac o bosib wedi aros yn llwyr y tu allan i'r deffro cenedlaethol cyffrous yng Nghymru yn yr hanner canrif ddwetha. Rown i wrth fodd yng nghalon yn y cwrs Cymraeg, yn arbennig gydag ieitheg gymharol o dan Parry Bach, dyna'n term o anwyldeb ni amdano. Am Tŷ Gwyn Jones, nid i ddarlithu yn gymint a'i bersonoliaeth eithriadol a effeithiodd fwya arna i. Roedd hi ferch Luned yn un o'n criw ni, a thrwy hynny fe ges i gyfle mynych i fynd i'r cartre a chael cwmni'r bardd mawr hwn gyda'i deulu ar yr aelwyd, a gyd dro ar wylie, pan weles i Gwyn Jones yn gallu bod fel crwt yn llawn afiaeth a direidi a thynnu cos, yn canu hen gerddi yn y tŷ a chware campe ar gae cyfagos. Ond llawn mor bwysig â'r cyrsiau oedd bywyd cymdeithasol y coleg. Ro'n i yno ar gyfnod diddorol dros ben o sawl safbwynt. Pan ddaeth y llifeiriant bechgyn yn ôl o'r rhyfel, a phawb yn dderw o hwyl yn y gymdeithas gymysg wedi eu profiadau erchyll. Yn ei blith fe ddaeth Idwal Jones yno, a chasglu criw o adar o'i gwmpas. A thoc, roedd y coleg yn datseinio gan Swat, a Ianto Jeremiah, Whiskers Johnny Morgan ac un dyn bach ar rôl, a'r gymdeithas geltaidd fu'n ddigon llipa drwy gyfnod y rhyfel yn cael ei hail-eni a'i chwerthin yn eco drwy'r lle, gan dynnu lluoedd i mewn yn Saeson a Chymru i gael rhan o'r hwyl yn y cerddi a'r dramâu a'r parodïau. A rown i yng nghanol y mur i gyd dros fy mhen ac wrth fy modd. Fe greodd Idwal gyfnod newydd yn y coleg ac yng Nghymru gyfan, a chychwyn traddodiad o ddifyrrwch cymdeithasol sydd wedi para mewn bri nes ildio tipyn o'r maes falle i'r canu pop heddi. Ac fe ddaeth Doctor Lloyd Williams o Fangor i Goleg Aberystwyth gyda'i ganu gwerin a'i operâu, a dyma gyfle iddi adeiladu ar sail a osodwyd gartre gan nhad pan gath ei afel ar geinion y canorion yn Llambed. a dysgu'r pedwarawd i ganu darnau tra gwahanol i rai sentimental y cyfnod, caneuon fel Blodau'r Grug, Blodau'r Gorllewin, Caniad Pibau Morfudd a'r Hen Erddygan. Mae'r canu gwerin a cherddi Idwal wedi bod yn ddiddordeb byw parhaol i fi oddi ar ddyddiau Coleg Aberystwyth. Yno hefyd fe ddaeth Doctor Walford Davies a'i gerddoriaeth glasurol ar wythnosau o gyngherddau mawr pan agorwyd bydoedd newydd sbon i fi. Clywed cerddorfa Symffoni Llundain am y tro cyntaf, yn cyflwyno rhai o gampweithiau Beethoven, Brahms, Schubert, Dvorak, Grieg, Elgar, Vaughan, Williams. Clywed hefyd rai o brif ddadgeiniad ac offerynwyr mawr y byd. At hyn i gyd roedd rhyw ysbryd newydd yn cyniwar drwy'r coleg bryd hynny. Ysbryd deffroad cenedlaethol, wedi ennyn gan y rhyfel imperialaidd oedd yn honni bod o blaid cenhedloedd bychen, ac fe gath yr ysbryd yna ei fynegiant mwyaf arbennig yng nghylchgrawn y gymdeithas Gymraeg y Wawr. Os amddiffyn cenhedloedd bach, beth am ormes Ffrainc ar Lydaw, meddai Ambrose Bebb? A beth am driniaeth tuedd Lloegr o Iwerddon yn ei hymdrech hi am ryddid, meddai DJ Williams, oedd erbyn hyn yn Rhydychen? Ac fe honnir mae ysgrif DJ yn y wawr o dan y teitl Y Tri Hyn. Barodd i awdurdodau'r coleg ofni bod sylfeini yr Ymerodraeth Fawr Brydeinig mewn perygl bywyd. Dyma alw pwyllgor y cylchgrawn ger i bron, a deddfu bod y wawr i fachlud. Ro'n i'n un o'r pwyllgor. Ac ar ôl y ddedfryd fe aethom i dynnu yn llun mewn gwisgoedd du galarus, ac yn ein plith ni yr oedd Parri bach, bendith arno, wedi dod gyda'i fyfyrwyr i ddadlu dros haul o wawr i gael parahau i dorri ar feibion dynion. Mae'n gwbl amhosib cyfleu holl hwyl ac ysbrydiaeth a chyffro ade bywyd Coleg Aberystwyth yn y cyfnod hwn, a gwefr y gymdeithas gymysg lawen a'r deffro ar derfyn y Rhyfel Byd Cyntaf. Braf oedd cael bod yn fyw ac yn ifanc yn y gymdeithas honno. Tipyn o sioc, credwch fi, oedd mynd o le fel 'na i Ysgol Ramadeg Merched Caerfyrddin i ddysgu Cymraeg a thipyn o Saesneg o dan brif athrawes heb ddim rhithyn o gydymdeimlad â'r Gymraeg. Blwyddyn yn unig bues i yno, a phan ddaeth hysbysiad am ddarlithydd Cymraeg yng Ngholeg Hyfforddi y Barri fel olynydd i Miss Elen Evans a benodwyd yn brifathro coleg, dyma gynnig a'i chael. Ac yno, mewn coleg preswyl oedd yn ddigon bach i fod yn deulu, y bues i am gyfnod hapus prysur o diaeth o bymtheg mlynedd, yn dysgu Cymraeg i ferched o Forgannwg a Mynwy. Ac fe allai dystio'n groyw mai dyna'r gwaith a roddodd fwya o fwynhad a gwir fodlonrwydd i mi yn fy mywyd i gyd. Yn y flwyddyn 1923 y dechreuais i ar 'y ngwaith fel darlithydd Cymraeg yng Ngholeg Hyfforddi y Barri. Coleg preswyl, i ferched yn unig, i Forgannwg a Mynwy yn unig, cwrs dwy flynedd yn unig, cant a hanner o fyfyrwyr yn unig. Pan welai'r colege enfawr 'ma heddi, rwy'n cofio am y gymdeithas fach glos ar ben Bryn y Barri yng ngolwg y môr. A phan feddyliai am y pen rhyddid di-lywodraeth hollol yn y colegau enfawr hyn, allai'm llai na meddwl am y newid sydd wedi digwydd oddi ar y dyddie pan oedd Elen Evans, prif athrawes Coleg y Barri, yn cadw'r ffrwyn yn dynn ar wary theulu bach rhag un amser i'w traed lithro. Wrth gwrs fe fydda'r merched yn gwyno yn erbyn y caethiwed ac yn erbyn syniadau a chynghorion rhyfedd Miss Evans ar fater cadw rhag profedigaethau, ac yn arbennig rhag yr haint a gerddai liw nos ar ffurf bechgyn colegau Caerdydd. Boed hynny fel y bo, personoliaeth eithriadol rymus oedd Elen Evans. Cynnyrch Cwm Rhondda, a gwreiddiai theulu hi nôl yng Ngheredigion, Cymraes, heulog, ddi-gyfaddawd ac anfeirniadol, yr oll yn gysegredig lle roedd Cymru'n y cwestiwn. Y peth mawr a wnaeth hi fel darlithydd Cymraeg oedd mynnu cael lle anrhydeddus, dilysrwydd cyfartal i'r Gymraeg ym mywyd y coleg, a mynnu hefyd fod pob copa o alltog o fyfyriwr o Fynwy a Morgannwg na fydde'n cymryd Cymraeg at yr arholiad yn cael cwrs yn yr iaith a'r cefndir Cymreig. Fe fynnodd hynny yn nannedd y Saeson oedd mewn awdurdod yn y coleg pan ddaeth hi yno yn syth o Goleg Aberystwyth. Peth arall, roedd hi'n ffigwr amlwg ym mywyd Cymru, yn flaenllaw a gweithgar ar rai o'i phrif gynghorau, a pheth pwysig oedd hynny mewn pennaeth coleg addysg. Roedd sêl amlwg Miss Evans dros y Gymraeg yn fantais o awr i finne. Fel darlithydd yn y pwnc, fe ges i ryddid a phob cefnogaeth i wneud fel a fynnwn i gyda ngwaith yn y coleg a thu allan iddo. Yn wir, fe gaeodd i llyged droeon ar rai pethau nad oedd gen i ddim hawl eu gwneud nhw o gwbl. Dyna oedd y weinyddiaeth addysg yr oedd y coleg bryd hynny, ac fe gawson ni ryddid i lunio cyrsiau ni ein hunain mewn Cymraeg a Saesneg. Cyrsiau o deip cwbl newydd yr adeg honno. Ar sail gweithgareddau llafar, yn ddrama, barddoniaeth a chwedlau gyda'n arholwyr ein hunain, Ifor Williams, WJ Gruffydd, TH Parry Williams yn eu tro. A chan mai'n unigol neu mewn grwpiau y gweithiai'r merched yn bennaf, roedd digon o gyfle wrth ymarfer i ddod i'w nabod nhw'n dda. A'r berthynas agos, bersonol yna â phobl ifanc sy'n aros gyda fi, i gweld nhw'n datblygu, yn bachu yn y pethe gyda Sel ac Asbury. Fe ges i gyfle'n ddiweddarach i weld amryw ohonyn nhw'n gweithio'n effeithiol iawn mewn ysgol a chymdeithas, a gweld rhai o'r goreuon yn amlwg lwyddiannus mewn swyddi cyfrifol eraill. Fel cymeriad mewn rhyw ddrama neu gilydd bydda i'n cofio am lawer o'r merched hyd heddi. Cofio Ina Gray yn Tŷ Dol. Cofio Lorraine Thomas, Lorraine Davies nawr, fel Hedda Gabler. Cofio Nora Isaac fel y Christian yn nhaith y Pererin ac yn y blaen. Er bod bywyd cymdeithasol coleg preswyl a'r teip o gwrs yn y Gymraeg fel y Saesneg yn llyncu cymaint o amser ag egni, roedd na gyfle i fod yn rhan o'r gymdeithas yn y Barri, drwy'r capeli a'r cymrodorion, oedd yn llywyrchus iawn yr adeg honno, ac yng nghangen urdd gobaith Cymru a changen o blaid Cymru yn ei thro. Mae gen i gwf hapus iawn hefyd am gyrsiau chynadledde ac ysgolion haf o dan nawdd Undeb Athrawon Cymraeg a gychwynnwyd ym Morgannwg bryd hyn. IAEC, rhagflaenydd IGAC heddi, a'r cylchgrawn a'r athro sy'n dal i redeg o hyd. Fe heidde'r rhai o'r arloeswyr yn y maes hwn gael eu henwi a'u dwyni gof y genhedlaeth hon. Dio Roberts, Aberdâr. Tom Jones, Trealaw. WI Jones, Caerdydd. John Ellis Williams, Pontypridd, ac Ifan John Jones, Ferndale, heb anghofio Gwyn Daniel, y cenhadwr mawr dros i gac. Ond oedd bywyd ddim yn waith i gyd. Bob geia yn y blynyddoedd hynny, mi fyddai goreuon llwyfannau Llundain yn dod i gair dydd am wythnosau mewn bale, drama ac opera. A roedd hi'n ddigon cyfleus hefyd i daro i Lundain ambell nos Wener a nôl nos Sul, wedi cael o leia dair gwledd ar lwyfannau yno. Mae'r cyfeiriad at Linden yn f'atgoffa i o'r ddau dro y bu côr adrodd Coleg y Barri ar wahoddiad Miss Marjorie Gullan, yr arloeswr ym myd côr adrodd, yn cyflwyno rhaglenni o farddoniaeth Gymraeg ger bron cynulliadau o Saeson mewn Verse Speaking Festivals yn y Guildhall yn Llunden a chael croeso a derbyniad brwd dros Ben. A chyda llaw fel mater o hanes, mae'n werth cofnodi, mae yn Steddfod Genedlaethol Caerdydd, yn 1938, y cynigiwyd gwobr am y tro cyntaf i gorau adrodd. A dyma'r dydd y darostyngwyd y balch i'r llwch, pan gurwyd ein côr ni o'r Barri, oedd yn hen ddwylo ar y gwaith, gan gôr newydd sbon o Dregaron, dan hyfforddiant y chwaer Neli. Blwyddyn arbennig yn fy mhrofiad i oedd 1926. Dyna'r pryd y cynhaliwyd Ysgol Haf gynta'r Blaid Genedlaethol, fel y gelwid i pryd hynny, yn hen senedddy Owen Glyndŵr, Machynlleth. Mi es yno, a chwrdd â rhai o arweinwyr y mudiad, Saunders Lewis, Lewis Valentine, DJ Williams, Ambrose Bebb, Kate Roberts ac eraill, pobl y ces i lawer iawn o'u cwmni a'u cyfeillgarwch ar ôl hynny. Fe wnaeth dau gyfarfod arbennig ynglŷn â'r blaid o'r cyfnod hwn cyn y rhyfel argraff annileadwy arna'i. Un y cwrdd protest ym Mhwllheli yn erbyn yr ysgol fomio. Pan aeth llond bws ohonom lan o gylch Caerdydd, colli'r ffordd rywle, a chyrraedd yn hwyr, a gweld Saunders Lewis ar y llwyfan yn gwneud pob ymdrech i annerch y dorf enfawr ar y maes, ond yn gwbl anhyglyw, gan fod y gwrth brotestwyr wedi torri'r gwefre, ac yn aflonyddu ar y gwaith. Ar ein ffordd nôl, disgyn ar bentre bach Caer Sws yn oriau'r hwyr bron llwgu eisiau bwyd, gan nad oedd cyfle nag awydd ym Mhwllheli. Pob tŷ yn y pentre bron yn helpu i ferwi dŵr a pharatoi tamed i ni, gyda'r fath croeso caredig nes i ni benderfynu rhoi noson lawen iddyn nhw yn y man a'r lle, a'r plismon a phawb yn uno yn yr hwyl. Wrth gwrs, roedd y ceiliogod yn dechrau canu cyn i ni gyrraedd ein gwahanol gartrefi. Yr ail oedd y cyfarfod anghyffredin ym Mhafiliwn Mawr Caernarfon i groesawu'r tri a losgodd yr ysgol fomio allan o garchar. Roedd ysbryd diwygiad ar gerdded yn y cwrdd yma, ac fe gydiodd na i mor ddiollwng fel nad oedd dim amdani bellach ond tystio gyda prosser rhys, deied a ddêl, rhaid i mi mwy sefyll neu syrthio. gyda hwy. Fe ffurfiwyd cangen o'r blaid yn y Barri ac fe gesur pleser o dderbyn yn aelod, fyfyriwr ifanc, golygus, oedd adre ar wyliau o'r coleg, neb llai na Gwynfor Evans. Ac at y rhai a enwes i eisoes rhaid ychwanegu enw Gwynfor a J.E. Jones, J.E. annwyl ymroddedig, fel dau yng nghyfeillion gorau oll. Amser hapus iawn oedd cyfnod y Barri ac mae cyd-weithwyr oedd ar staff y coleg yn para'n gyfeillion mynwesol iddi o hyd. Misus SO Davies, Merthyr. Misus Eirini Davies, Myrddin Davies, Caerdydd. Misus Elinor Ifans, Aberystwyth. Miss Olive Powell a ddaeth yn brifathrawes ar farwolaeth Miss Elen Evans. Ond dyw Coleg Preswyl ddim yn lle i dreulio oes ynddo, ac ar ôl pymtheg mlynedd fe ddaeth cyfle i fi ledu tipyn ar 'yn adenydd pan ges i 'y mhenodi yn un o arolygwyr ysgolion Cymru yn 1938. A chyda thipyn o hireth a phryder dyma adael y coleg. Gadael gwaith sefydlog lle rown ni'n ymwneud yn unig â'r pwnc y dylwn ni fod yn weddol hyderus ynddo, a mynd mas i ysgolion i edrych ar bob agwedd o'r gwaith mewn ysgolion cynradd beth bynnag, a dechrau crwydro Cymru. A chrwydro cyson, fi'n hanes i o hynny mlaen, o ysgol i ysgol, o ardal i ardal, o sir i sir, a byw am gyfnodau yng Nghaerdydd, Casnewydd, Y Bala, Machynlleth, Abergwaun, Dreorci a Phontarddulais. A sôn am grwydro, beth am daith fel hon yng Nghaea 1939 yn y Black Out, a finne'n lled anghyfarwydd â Chymru bryd hynny? Taith o Gaerdydd i ymweld â nifer o ddosbarthiadau tiwtorial. Nos Lun i Allt Wallace, Sir Gaerfyrddin. Nos Fawrth, Dinmael ar ffiniau Sir Ddinbych. Nos Fercher i Amlwch ym Mhendraw Môn. Nos Iau lawr bob cam i fynachlog ddu yn Sir Benfro ac wedi llwyddo'n wyrthiol i ddod o hyd i'r lle cal nad oedd y dosbarth ddim yn cwrdd yr wythnos honno. Pawb adre yn plifio gwyle, gwydde at y Nadolig. Dosbarth Waldo! Hwnnw wedi anfon teligram i Gaerdydd yn cyhoeddi'r ffaith, ond ro'n i ar dramp cyn iddo gyrraedd. Nos Wener i Langwyrfan yn fy sir fy hun, yn lled agos i nghartre. Ac os i chi yn y fan nad na'r tro cynta i fi golli yn ffordd ar y daith, fawr hon. Mae gwaith HMI yn enbyd o amrywiol, ymweld ag ysgolion o bob math, paratoi adroddiadau, gwneud arolwg gyda chydweithwyr eraill ar ysgolion cylch arbennig neu ar bwnc arbennig, trefnu cyrsiau, lleol, rhanbarthol a chenedlaethol, pwyllgorau, panelau, llunio memoranda, cynadleddau, ceisio gweld y Gyfundrefn Addysg ym mhob gwedd arni, y gweinyddu a'r gwaith mewn ysgolion, a cholegau addysg bryd hynny. Rhaid cofio ei hun mae un o dîm oeddwn i, a chydnabod cyfarwyddyd a chyngor a chyfeillgarwch a chwmnïaeth ddiddan rhai o'n nghyd-weithwyr ar hyd y daith fe fydde'n rhy beryglus i mi ddechrau ei henwi. Yn y marn i, roedd 'na gymaint o wahanol weddau ar y gwaith, a'r maes mor eang, fel mae amhosib o gadl eich ôl yn ddwfwn yn unman. Yn Sir Feirionydd y ceisir y cyfle gore a hynny am fod cyfyngu ar deithio yn adeg y rhyfel ac am fod cynifer o'r ysgolion yn rhai bach. Roedd dyddiau cynnar y mywyd yn y weinyddiaeth yn rhai diflas a phoenus i mi ac mi ddyfares droeon lawer mod i wedi gadael y gwaith cydnaws yn y Barri. Gan mai fy mhennaf ddiddordeb i oedd addysg Gymraeg a Chymreig, a chan imi ddod yn rhannol gyfrifol am y Gymraeg mewn ysgolion cynradd ac uwchradd, roedd gweld cyflwr truenus yr iaith a'r cefndir Cymreig mewn cynifer o fannau yn boen calon imi ac yn gwneud i fi deimlo'n ddiymadferth yn wyneb maint y broblem. Ac roedd Dig'n anwybodaeth llawer o athrawon am Gymru ac am lyfrau a defnyddiau eraill ynglŷn â hi yn adlewyrchu'n ddifrifol ar ei cwrs addysg. Pa obaith oedd i'r Gymraeg dan y fath amodau? Ond rhaid cofio bod 'na nifer hefyd o athrawon selog, diwylliedig, ymroddgar, yn llwyddo'n rhyfeddol gyda'r iaith yn eu dosbarth yn wyneb pob anhawster. Y drwg wedyn oedd diffyg parhad, diffyg twf cyson, troi'n yr unfan. Diffyg perthynas rhwng y Gymraeg fel pwnc a gweddill gwaith yr ysgol, a diffyg cysylltiad hwnnw â bro a gwlad. Mewn gair, diffyg gwreiddio. Fe wn fod pethau wedi gwella llawer erbyn hyn mewn rhai mannau, a bod Morgannwg gyda'i pholisi goleuedig a'i threfnyddio'n iaith yn dal i arloesi ym maes dysgu Cymraeg fel ail iaith ac mewn paratoi cyfarpar ar gyfer hynny. Roedd yna hefyd lecynnau gobaith i godi'r galon. Pan o'n i'n y Bari, ro'n i wedi cael cyfle i fynd â myfyrwyr i weld llwyddiant mawr ambell arbrawf yn y Rhondda, dan y cyfarwyddwr addysg mawr RR Williams. Plant bach Ysgol Fabanod y Pentre, er enghraifft, a mwy na'u tri chwarter heb fedru Cymraeg, yn rhugl ddwyieithog ar ôl blwyddyn o ddefnyddio'r Gymraeg bob dydd o ddefnyddio'r Gymraeg, sylwch, ac ei dalwr o'r enw Julie Papanini, chwech oed, pan ofynes iddo a oedd ei fam yn siarad neu'n deall Cymraeg, ac a oedd e'n siarad tipyn gartre, yn sythu ei gefen a dweud gydag angerdd, pan mae mam yn gweud nag yw hi ddim yn yn neall hi, rwy'n gweud, dysgwch etem. Roedd y joy hwn yn mynd i Mhontypridd bob Sadwrn i ddosbarth mewn Eidaleg ac yn chwech oed roedd e'n rhugl mewn tair iaith. Fe weles arbrawf Cilfynydd gan y Prifathro John Phillips defnyddio'r Gymraeg a'r Saesneg fel cyfrwng bob yn ail fore a phrynhawn a'r plant yn hollol ddwyieithog. Roedd y peth yn gwbl bosib, yn llwyddo. Ond fi dim parhad nac ehangu ar yr arbrofion a dyna'r stori drist o hyd ag eithrio'n yr ysgol fwya nodedig y bues i ynddi erioed, Saint Nicholas ym Mro Morgannwg, a rhaid aros ychydig gyda hon. Ysgol eglwys, dri athro, mewn ardal wedi colli'r Gymraeg ers rhyw gan mlynedd. Y plant heb gyfle i glywed gair y tu fas i'r ysgol, a rhyfeddod o brifathro Mister Jenkins, cardi bendith arno, yn cael y plant yn gwbl ddwyieithog. Nid drwy ddysgu Cymraeg fel ail iaith, roedd e'n rhegi a fflamio dilliewyl ni, ond i gweu hi miwn yn holl gyfoeth ei geirfa ym mhob gwers bob dydd. Llenwi cof y plant â stôr o enghreifftiau o lenyddiaeth y fro a'i gwreiddio'n ddwfwn yn nhraddodiadau cyfoethog i bro a'i gwlad. Fe fydden ni yn y Barri'n defnyddio hon fel ysgol Gymraeg ar gyfer ymarfer dysgu. A fu un o'r Isaac 'ma am un cyfnod? Yr unig ysgol Gymraeg yn y cylch bryd hynny, flynyddoedd cyn bod sôn am ysgolion Cymraeg diweddar. Pam, pam na fyddai Mister Jenkins wedi cael ei fachu i ddangos i ysgolion eraill sut yr oedd yn llwyddo, nid yn unig gyda'r Gymraeg, ond hefyd i gyrraedd safon mor uchel o addysg yn gyffredinol? Pam na fyddai mwy o athrawon wedi cael eu gyrru yno o Forgannwg i weld y gwaith, a pham na chafodd y prifathro fwy o gydnabyddiaeth am ei orchest? Os haeddodd rhywun erioed radd anrhydeddus Prifysgol Cymru, Mister Jenkins yn Nicholas oedd hwnnw. Yn ddiweddarach fe ges i gyfle i weld rhai o arbrofion Sir Fflint mewn ysgolion cynradd ac uwchradd, o dan symbyliad y Cyfarwyddwr Addysg a wnaeth fwyaf oll dros y Gymraeg, y Doctor Haydn Williams. Fe fydde gwahanol wedd ar yr iaith pe bai rhagor o'i debyg e yn y tir. A mae hynny'n arwain yn naturiol at yr ysgolion Cymraeg arbennig. O'r gyntaf un dan a oddiodd gobaith Cymru yn Aberystwyth, cyfuniad o un o weledigaethau mawr Syr Ifan ab Owen Edwards a dawn fawr Nora Isaac fel athrawes. Fe ges gyfle i weld hon a'i saith disgybl yn un o ystafelloedd aelwyd yr Urdd. Drwy ei thwf yn Lluest, hyd at ei chymryd drosodd gan Bwyllgor Addysg Ceredigion, Ac fe welais hefyd bob ysgol Gymraeg arall yng Nghymru, cynradd ag uwchradd, a chael rhan mewn sefydlu rhai yn y Rhondda Fawr, y Rhondda Fach a Phontarddulais. Ar wahân i Sir Fflint, drwy ymdrech ddigyn ac aberth rhieni ag arweinwyr crefyddol a charedigion y Gymraeg y sicrhawyd yr ysgolion hyn, a mawr iawn yw dyled Cymru iddyn nhw ac i Gymdeithas Rhieni Ysgolion Cymraeg. Wedi mi ymddeol y bues i yn ysgol uwchradd gwbl nodedig Rhyd-felen ger Pontypridd, sy bellach mewn adeilad teilwng. Ches i ddim cyfle i weld Ystalyfera, ond yr un fydd ei hanes hithau yn y man. A llonder ysbryd yw gweld Ceredigion a Chaerfyrddin yn symud yn raddol i'r un cyfeiriad dyddiau hyn. Yr ysgolion diweddar hyn ynghyd â'i rhai traddodiadol yng nghefn gwlad yw'r gobaith pennaf am ddyfodol yr iaith a'r diwylliant yng Nghymru. Ar wahân i'r rhain, fy hoffter pennaf i oedd yr ysgolion bach gwledig. Rhai Sir Forgannwg yn arbennig, gan i fi gael gwell cyfle i'w gweld oherwydd y cyfyngu a'r grwydro adeg y rhyfel dwetha. Rwy'n teimlo'n boenus wrth feddwl am ysgol fach Capel Celyn a'i thynged hi a'r fro. Fedrai byth fynd heibio i'r lle eto a gweld dim ond dŵr lle bu dynion. Yn cofio'n Steddfod Genedlaethol yr Urdd yng Nghorwen, gŵr adrodd yr ysgol hon yn ennill y wobr gyntaf, a Meic Parri fel arweinydd yn dweud wedi'r dyfarniad, Wydde chi bobl, medde, fod ysgol Capel Celyn i gyd yn y côr bach 'ma o naw, a gwir hynny. Ydych chi'n meddwl, meddai Mike, y dylid cau ysgolion bach fel yna? A dyma fi, yn fy mwrwdfrydedd mawr, yn gweiddi mas na ddylid ar 'y mhen yn hunan, a theimlo wedyn y carwn i'r ddaear fy llyncu gan i bob llygad roi ata i. Rwy wedi sôn o'r blaen am yr Arthur 'na, saith oed o lawr y Betws, Glanrafon. Yn arllwys allan i stôr chwedle am y Brenin Arthur a Charadog, yn biw'r cyfan mewn llais ag ystum a chreu deialog yn raffe. Rwy'n cofio mynd i Ysgol Fach Croesor, a'i gwaith arlunio diddorol o dan Ifor Owen, a galw'n hi Bob Owen pan oedd ei wraig Adrian yn trio gwneud spring cleaning, poor dab. Rwy'n cofio Ysgol Fach Islaw'r Dre, sy wedi cau ers tro, a gweld bachgen wedi ei gyfareddu gan y tabl un ar ddeg. Roedd yr athrawes wedi gofyn i'r plant ennill llun, ar ôl gwrando ar ddarn antlais, daeth naw carafán i'r dre dydd Llun, yn llawn anifeiliaid bob lliw a llun. A'r bachgen 'ma wedi gwneud llun un carafán mawr, llond y ddalen, ddo fe miws i'r rif naw. A rhannu'r peth yn stafelloedd i ddal 44 kangaroos, 66 zebras, 77 elephants, 88 giraffes ac yn y blaen. Pob rhif o'r tabl un ar ddeg oedd wedi swyno fe 'ma'n amlwg. Ysgolion bach gwledig fel 'na yn deuluoedd cynnes lle roedd hi'n bosib i mi ddod i nabod plant wrth eu henwe, a'u gweld yn tyfu'n gymeriade diddorol, gydag athrawon yn eu gwreiddio yn eu bro a rhoi blas iddyn nhw ar y pethe. Dyna'r uned de addysgol mwya naturiol i'm tyb i, a rhaid gore i blant bach, pan fo'r athrawon yn rhai da. Mi fyswn i'n anghyfrifol pe bawn i'n rhoi'r syniad fod pob ysgol fach yn dda. Fe welais rai gwael, a druan o'r plant bryd hynny. Mae cymaint yn dibynnu mewn ysgol fach, fel ysgol fwy, ar gael athrawon o ddawn ac ymroddiad. Ond ym Meirion y ces i'n argyhoeddi'n ddi-ysgog na ddylid cau ysgolion bach ar gyfrif niferoedd, Beth bynnag, a rwy'n cael digon o gyfle i fod yn y frwydr o'u plaid o hyd. Ond bydd bywyd ddim yn hyfrydwch di-gymysg i arolygwr yn Sir Feirionnydd yr adeg honno. Adeg y bomio erchyll ar Lerpwl, a'r lluoedd plant o Birkenhead yn gorfod dianc allan i ddiogelwch y wlad. A minnau'n gyfrifol gydag eraill am ffindio lle iddyn nhw gael dipyn o addysg, heb i hynny darfu'n ormodol ar bolisi iaith ysgolion y sir. Mae'n anodd gen i gredu i'r plant anffodus sy'n cael gwell croeso'n unman nag y meirion. Ac ar wasgar yn fân hyd ffermydd y fro, fuon nhw fawr o dro'n dysgu Cymraeg hefyd. Yn wir, fe, fe glywes am un crwt o Birkenhead a gollodd ei Saesneg bron yn llwyr cyn pen dwy flynedd ym, yng Nghwmti'r Mynach. Profiad newydd iawn i'r plant hyn, mae'n siŵr, oedd dod gyda'i rhieni mabwysiedig i gapeli Cymraeg ar y Sul. dweud eu hadnodau a theimlo eu bod yn rhan fyw o gymdeithas sefydlog, dawel, sicr. Ellwn i adrodd llawer hanesin ar y wedd hon ar fy mhrofiad ym Meirion. Dyna chi blant o Birkenhead wedi dod allan i blas tan bwlch ger Maen Twrog, a chael stafell wag yn yr ysgol leol ar gyfer tipyn o addysg. Yna'r ail fomio ar Lerpwl a thwr y rai o'r fanno yn dod allan i'r un llety ac i'r un ysgol. Ond erbyn hynny roedd y Birkenheads wedi gwreiddio cyment ar ôl blwyddyn yn y lle nes ymladd â phlant Lerpwl ar iard yr ysgol a gweiddi 'Go home you bloody foreigners'. Un hanes un arall i ddangos beth a ellir ei wneud gyda phlant heb ddim defnyddiau na chyfarpar pan fo amgylchiadau yn gorfodi. Nifer fach o blant Lerpwl wedi gorfod dianc ar frys enbyd a dod i Flaenau Ffestiniog gyda merch ifanc o athrawes. Doedd ganddyn nhw'm sgrap o ddim, dim llyfr, na phensil, na phapur. Wrth gwrs, fe gafwyd benthyg ychydig o'r ysgol leol a rhoi stafell ar wahân iddyn nhw. A dyna'r athrawes ifanc yn dangos y defnydd oedd ynddi. Fe aeth â'r plant allan bob dydd i wneud arolwg o'r lle. i'r chwarel, gweld y gwaith, holi pobl, dysgu am bob proses ac offer, oriau gwaith, amodau, cyflogau ac yn y blaen. Fe aeth i'r swyddfeydd ac i'r siope ac i gartrefi, holi yno, gwneud nodiadau a sgetshis bach, casglu hen hanes y lle oddi wrth y trigolion, rhif o boblogaeth, newid yn y gymdeithas gyda threigl amser, sylwi'n fanwl ar ddaearyddiaeth y fro a byd natur, gwneud nodiadau a lluniau, a chasglu'r cyfan ynghyd yn y diwedd i wneud llyfr. Diddorol iawn ar y fro a rhoddodd lwches iddyn nhw yn nid eu hangen. Bydd tybed a ddaeth o'r llyfryn gwerthfawr hwnnw? Ym marn yr athrawes dyna'r gwaith y cafodd ei fwyaf o hwyl arno rioed, ac roedd y plant wrth eu bodd. Nid cyfarpar na phentwr oedd ddefnyddiau er pwysicer yr hynny, ond athrawes o ddychymyg a dyfais a dawn yn goresgyn pob anhawster a chael eu gorfodi megis i roi addysg ragorol i'r plant. Ac mae hyn yn atgoffa i am nifer o gyrsiau arbennig y bu gen i ran yn eu trefnu dan naw ddewinyddiaeth. A'r cyntaf un yng Ngwesty Llanwddyn. Cwrs i athrawon o Faldwyn, tridiau, i astudio'r fro. Diwrnod cyntaf mynd allan i weld popeth, holi pawb a chasglu pob defnyddiau a gwybodaeth bosibl am y lle cyn ei foddi i roi dŵr i Birmingham. Yr ail ddydd, ail-greu'r lle fel yr oedd gynt, mewn darluniau, paentiadau, modelau, mapiau a siartiau a phob cyfrwng gweledol posib. Ac ar y trydydd diwrnod, rhestru oerfa, sgrifennu, cofnodi, gwaith creadigol mewn stori, golygfeydd dramatig, baled a chân, llythyrau, dyddiaduron ac yn y blaen. Yna gosod y cyfan allan a chael arddangosfa dda gyda phobl yr ardal yn cael eu gwadd i mewn. Fe gofiai'r cwrs hwn am reswm bersonol hefyd, a mae dyna'r unig dro i mi, fel Methodist Calfinaidd, gael fy ngofyn i ddarllen llith mewn eglwys. A dyna fel y bu. Gan mai Eglwys y Plwy oedd y lle addoliad agosaf at y gwesty, fe gytunwyd eu bod i gyd yn mynd i'r eglwys ar y bore Sul, ond rhoi gwybod i'r ficer rhag iddo gael gormod o sioc wrth weld haid ohonom yn cerdded mewn. Dyma fynte'n anfonol i ddweud y bydde'n falch o'n croesawu ac yn gwahodd Dau ohonom i ddarllen llythie o'n dewis ein hunen. Ar Tom Owen, HMI, a minnau y syrthiodd y goelbren, ac ef ddewises i ran o'r bennod ar yr esgyrn sychion o Ezekiel. Naw o bobl leol oedd yn yr eglwys y bore hwnnw, a phump a deugen ohonom nine. Ac os cafodd y Cynulliad bach sioc o'n gweld ni, fe ges innau sioc fwy wrth weld mai cyd-ddisgybl imi o Ysgol Tregaron oedd y ficer, bachgen o ardal Ysbyty Ystwyth. Wrth fwrw trefn yn ôl ar ein waith hyn yn Weinyddiaeth Addysg, rwy'n sylweddoli ac yn gwerthfawrogi'r cyfle a ges i i nabod Cymru, de a gogledd, gwlad a thre, Cymraeg a Seisnigedig, nabod pobl a chymdeithas amrywiol, fel yn y Bala, arolidog aelwydydd yn sŵn englyn a thelyn a thant, yng nghwmni parti tair felin a rhai o ysgolfeistri rhyfeddol y sir ar y pryd. Ym Machynlleth gyda'r bobl ifanc yn Aelwyd Fach yr Urdd yn dysgu dramâu. Cwmni'r Trefnydd Margaret Parry a'i harddwch bonheddig. Ar Aelwyd y Gweinidog a'i wraig a chyda llaw fe fues-i'n lwcus mewn gweinidogion a'u gwragedd ar hyd y daith ac mewn gwragedd llety. Yn Sir Benfro nes-i'n aros yw'r seiadau bob nos bron am bedair blynedd gyda DJ a Siân yn y Bristol Trader. A Waldo yno'n aml. Clywed DJ yn adrodd hanesion a storie a'i weld e'n creu a chyfansoddi. Clywed stori'r Northi'n mawr cyn i chyhoeddi ar y ffordd gyda Gay a Siân i Bwll Gwaelod. Trai gyda Bois y Frenni yn hop y sir, mynd i'r swyddfa addysg at y cyfarwyddwr mwya difyr a diddan DT Jones, a chlywed i straeon am y diwygiad o Drydy'r Cei ac am ei ffordd ddawnus o drin i athrawon. Os mai Doctor Haydn Williams oedd y cyfarwyddwr gore a weles i, DT yn sicr oedd yr un mwya diddorol. Yr un sy'n aros fwy ar yng nghof o gyfnod y Rhondda yw'r pasiant rhyfeddol a gyflwynwyd gan nifer o'r ysgolion canol rhan ucha'r sir yn ucha'r Cwm ar Achlysur Dathlu Gŵyl Bryden. Sgript gan George Davies, athro Reorci, enw adnabyddus ym myd y ddrama, a'r ysgolion yn cyd-weithio i lwyfannu 2,000 o flynyddoedd o hanes y cwm mewn miwsig a maim, mewn dawnsio a llefaru, a'r cyfan yn Gymraeg. Wythnos yn Nhreorci ac wythnos yn parc ar, ar Neuadd Parc Andar o dan i sang bob nos, ac wythnos wedyn yn Neuadd y Gweithwyr yn Ffarndel. Anghofia i byth bythoedd mor basiant hwn, fel peth llawn dychymyg yn lliwgar artistig, ac yn fwy fyth fel darlun dwfwn treiddgar o fywyd y Cwm, yn enwedig ar adeg tanchwa ac yn nyddiau'r dirwasgiad. Y cyni a'r tlodi, ond drwy'r cyfan, ysbryd anwrchfygol y Collier yn torri allan yn jazz bands i godi'r galon ac yn ganu corawl gwefreiddiol. Ond y wefr fwya' i gyd yn y Cwm oedd cael bod yn help i godi dwy ysgol gynradd Gymraeg, un yn y Rhondda Fawr a llall yn y Rhondda Fach yn y flwyddyn 1950. Yr hwyl fwya' ges i mond ar Ddulais oedd gydag Eisteddfod y Capeli a'r Eglwysi a'r Batrwm Steddfod enwog Bryn Aman, gyda'r cyd-weithio brwd a cyd-gystadlu selog yn gymysg a thipyn go lew o gythrel a canu. Drwy'r cyfnod i gyd fe gofiai am ysbryd a hwyl y cyrsiau i athrawon, lle ceid nifer o oreuon Cymru yn cael eu goleuo a'u hysbrydoli gan rai o'n llenorion a'n ysgolheigion penna. Fe fydde'n anodd curo Saunders Lewis ac EG Bowen am roi ysgytiad i bobl, am herio eu hen syniadau a'u gorfodi i feddwl o'r newydd. Rhaid i mi gyfeirio hefyd at y cyrsiau difyrrau i gyd, y rhai i ddisgyblion y chweched dosbarth yn y Cilgwyn, Castell Newydd Emlyn, o dan awdd y Cyd-bwyllgor Addysg. Yno gwelais i gyntaf rai sy'n wynebau ac enwau adnabyddus ers tro bellach, Ryan Davies o Ysgol Llanfyllin, Robin Jones o Ysgol yr Hill, Mary Middleton o Hengoed, ac Owen Arwel Hughes o Gaerdydd, ac eraill. Mawr iawn oedd yr hwyl gyda'r bobl ifainc a fieithu sy'n yng Nghyrsiau'r Cilgwyn. Yn 1958 ar ben ugain mlynedd yn Adran Gymraeg y Weinyddiaeth Addysg fe benderfynes ymddeol, a hynny cyn bod rhaid, oherwydd gofynion teuluol. Rwy'n gwbl glir fy meddwl, rown i'n gwbl glir fy meddwl, mae'n nôl i'r hen ardal yr awn i wedi gorffen gwaith swyddogol. Nol blino a treiglo pob dre teg edrych tuag adre. Os caef yn ddyca geirie DJ Williams, nid aeth fy nghalon o'r ardal erioed. Dwn i ddim wedi gadel hi mewn gwirionedd. Mi fyddwn i'n dod adre i'r ffarm bob gwylie am ran helaeth o'r amser i roi help llaw a chyfle i'm chwaer i fynd i ysgol ha neu gwrs am ychydig seibiant oddi wrth ei gwaith trwm. Ac ers deuddeg mlynedd bellach, rwy'n nôl yn Nhregaron, yng nghanol ffrindiau a chydnabod a chymdogion caredig na allai neb ddymuno'u gwell. Mae mywyd i mor llawn ag erioed, rhwng rhyw dryblith o weithgareddau sy'n gallu hanner lladd rhywun a gwneud bywyd yn werth ei fyw yr un pryd. Yn bennaf oll, rwy'n agos i'm hen fro Blaencaron, ac yno byddai'n mynd ar y Sul, i'r capel bach sy'n dal heb organ, ac i'r tŷ capel i de gyda phwy bynnag sy'n cadw'r mis. Ac os yw'r nifer yn llawer llai na chynt, ac os yw'r ysgol wedi hen gau, mae yma bobl ifanc ffyddlon a chymdeithas fach gynnes. Yma mae fy ngwreiddiau, i'r fro hon rwy'n perthyn. Yng ngeiriau Islwyn Fawgelys, yma rwy gartre. A dyna'r unig ffordd o ddweud e.